السلام علیکم تساں دے دے پے ہو یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائیو خوبصورت جائی آواز توڑا برا سلیم کھوکھے آلا خوبصورت جیا نیو ادر برینڈ ویلاگ اور اللہ دے حکم نالا ساں گھرو کر کی دے شروع اور پیارا جیا ویلاگ اور سب سریکی سنگت و سیب کو سڑا سلام تھی گیا ڈیر سارا برا گھر کھڑا ہے برا نے ویلاگ کی دے شروع اور میں آگے اپنی سنگت ساتھ کو خوبصورت جیا برینڈ نیو ادر ایک ویلاگ دکھاواں سریکی نظارے آن دا سریکی سخاوتاں اور سریکی کالچر برینڈ دا اوکے سنگت تے باقی سنگت ساتھ تساں لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا سب تندرست ہوسو فٹ فاٹ ہوسو امید ہے کہ جتھے وی ہوسو چل اچ ہوسو اور مستی اچ ہوسو تندرستیاں ہوون خیر ہووے ہستے رہو تے وستے رہو اوکے تے باقی بھرا تہاڈا سپیشل پرسن تے ماشاءاللہ ولاگ کر کیتے شروع اج دا پیارا جیہاں خوبصورت خوبصورت جے ڈینھ نال تے خوبصورت جے لباس نال تے اور خوبصورت جیہی سنگت دے نال نال اوکے سنگت تے باقی ماشاءاللہ سنگت ناشتہ نوشتہ کر کیتے ریڈی کر کیتے اسے ہر چیز تے گرمی شدید پے گئی ہے تے باہر ٹھنڈیاں کلفیاں لائے پی آیا وا تے میں تہاڈا بھرا اپنا۔

ملا وی مہارتاں ونڈائے ڈے گئے تے باقی اللہ دے حکم نال چلدے پئے ہیں بار بار چل کے تہاڈوں دکھیسوں اپنے پیارے پیارے ماحول اور خوبصورت جے اور جیویں کہ تہاڈوں پتہ ہوندے کہ تہاڈے ڈیلی دے روٹین وائز ولاگ ہوندے ساڈے او تساں ڈٹھے کرو انجوائے کیتا کرو پیار ونڈایا کرو اور پیارا جے کمنٹ وی ڈے چھوڑا کرو اپنا اپنے بھرا سپیشل پرسن کوں کیونکہ تساں سپیشل پرسن کوں سپورٹ کریسو تہاڈی سپورٹ دے نال نال تہاڈا حصہ مل ویسی ساڈے ولاگ دے ساڈے چینل تے جتنا وی ڈیکھ چھوڑا کرو ویڈیو چھک کے واچ کر چھوڑی کرو پیار ونڈا چھوڑا کرو کیونکہ کافی ٹائم بہت تھی گئے تہاکوں پتہ ہے کہ تہاڈا بھرا رلدا ودے سر تہاڈا کھاندا ودے لیکن سر کھاونڑاں بند کرواونڑے وے تاں ویڈیو ساڈی واچ کرو اوکے تے باقی باہر چلدے ہیں باہر چل کے تہانوں انجوائے کرویسوں اپنے پیارے جے کھوکھے دے اور پیارے جے کلچر دے وچ ساڈے گاؤں ویلیج دے اندر تے میں آکھداں ساڈے خوبصورت جے گاؤں کوں آکھنڑاں لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا چھوٹا جیہا گاؤں اور خوبصورت جے نظارے اور پیارے پیارے خواب۔ اوکے اصل زندگی نیچرل اور پیاری جی ویلیج لائف چلو باہر چل کے تمہیں انجوائے کروے سو تے محبت مننی ہے تے پیار دکھاونا اپنا خوبصورت جی ساڈے اچھا جی ویور گال ہے ایویں تساں سمجھو جی میں اے ماشاءاللہ اپا لئیے گلاب دی قلم دے دے پے نا اے ماشاءاللہ گلاب دی قلم لئیے گلاب دی قلم ہو گئی ریڈی ٹیٹ تے ایندی نا گروتھ رک گئی ہے کیا پتہ کیوں رک گئی ہے اللہ جان دے لیکن بلا میں کہیں سنگتی کول پوچھے میں کہ سنگت اے دس کہ میری گلاب دی قلم دی نا گروتھ رک گئی ہے کیا کرنا چاہیے دے وہ آخر لالا جڑی انہیں شاخہ جڑی انہیں ڈھیر وڈیاں ہو گئی ہیں نا او دی کرو کٹائی اے جڑی شاخہ ود گئی ہیں نا ان دی کٹائی کرو ان دی کٹائی کرو کیونکہ اے جو تو تھی ویسی کٹائی تے اے وال ماشاءاللہ تلے گروتھ کرے تھی تلے پودا تھی سی زور مرے سی اوکے پہلے ماشاءاللہ پودے لائے ہوئے ہیں ڈھیسر دے تے او پودے گئین ہن ختم تھی تے دوبارہ اللہ پاروں خیر اپاں شروع کر گھدے شوق اپنا واپسی تے ماحول بنے سی دے بے نا اے تو شاخاں دوبارہ نکل دیاں پئیاں تے سڑ دیاں وینیاں کیونکہ اتے والا زور ماری وین تے تلے والا زور پودا نہیں مریندا پیا چلو ایندا کرے نے کبن تو بات دکھاؤ جی بیٹا اے گھن گھدے سارے کول کٹر دا ہے گا نا سارا لیکن سارے کول سارا سپیشل کٹر ہے چلو کوئی گال نہیں آپ ہی کوئی تھو ویندا کرے سو اے

اوکے ایکوئی ایکوئی ایکوئی ٹھیک ہے اے اے چلو ایک اے دے دے میں نا اے جڑا ماحول بن گیا نا اے والا ماحول اے جمبو بن سی ہون انشاءاللہ اللہ دے حکم نے انہاں چھوڑا اتنا چھوڑا کٹائی کر تے باقی ہون کلا مرے سی تلے زور پودے دے فل ماحول دار خوبصورت جائیں شاخا شوکا کٹ چھوڑی نظام بن گئے لیکن اے فی الحال حالی بھی بڑا ہے اللہ سنگت اینو کٹ لیتے ماں آگ تیری آن خیران اوکے امان مڑا اللہ اے ببلو بن گئے ہون ماشاء اللہ ہونی دے طاقت آسی جان پوسی تے ریڈی تھی کے بن سی ایک دینے تھوڑا جا پانی تے بھلا ملتے تو کوئی خوبصورتی تے نال نال Thank you.

خوبصورت جی انجوائمنٹ دی طرف تے باقی اپنا پیار دی گیسو اور برا سلیم کھو کھیلے دے نار آسو تے باقی سنگت اسا پچھلے جاڑے پھر وہی یہ مشین اپنے چہرے تے کیونکہ میں مشین پھر ویندوں تو بلیڈ شلیڈ کیا نہیں لویں دے تے استاد اور ساڑیاں مچھاں زیادہ بریک کر دیتی ہیں تے چہرہ ہن ساڑا چھوٹا جا لگ دے زلفاں ساڑیاں پیاریاں پیاریاں خوبصورت جی ہیں ماشاءاللہ تے چہرہ ساڑا چھوٹا ہو گیا چلو مینڈ نہیں کرنا کوئی گال نہیں اے وال چھوٹے موٹے نقصانات تھیندے رہنے کوئی گال نہیں اللہ وارث ہے تے باقی اللہ پارو خیر اے دوبارہ آ ویسن واپسی انشاءاللہ تے باقی بیٹھے ہیں کھوکے دے روزی روٹی کریں دے پیں اللہ اللہ بھی کریں دے پیں توڑے نال اپنا ویلاگ بھی سیلیبریٹ کریں دے پیں باقی چیل مستی کی تھی کرو بھرا محضور دے ویلاگ دے اتے پیار ونڈایا کرو اور ونڈاونا کیا ہے صرف ویڈیو باج کرنی ہے اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا کہ ماتن تو ساں کھائے کہ بھرا سانو ہوا دے کہ ویڈیو باج کرنی ہے صرف ویڈیو باج کرنی ہے باقی اپنا پیار دکھاؤ اور راؤ سلیم کھوکے والے دے نال نال کھوکے دے پہنچے آسے ہر سائڈ دے دھوما پائی ہوئی ہیں گرمی دیاں گرمیاں لیول دے ہن تے کیا بنسی کوئی علم نئیں ہے او سامنے ننے منے بال اپنیاں فصلاں چوں گھا پٹا کر کے چئی وینن چلو ماشاءاللہ چئی ونجن خیر خریت نال تے باقی اساں پیار دکھیسوں تہاکوں اپنے نال نال دا۔ اچھا ویور بابا آئی سب گڑیندا کھڑائی مکی مکئی جانی کہ چھلیاں دا سٹہ گڈیندا کھڑا ہئی تے میں اگے اپنی سرائیکی ثقافت نوں اپنے پیارے جے ماحال نوں تھوڑا جیہا ماحول دا چسکارے دار چٹکے دار اے ویزا نوں ولاگ دکھا چھوڑو تے بابا حاج صاحب سارے سامنے اپنی زمین گڈائی کریندا پئے تے اساں اونج کیندا بابے حاج صاحب دے سامنے پچھ کے پرمیشن لے کے ویڈیو بناونی شروع کر ڈیتی اے تے بابا حاج صاحب اپنیاں کسیاں توں کسیاں چلائی ویندے اور نال آلے بغیچے نال آلے کھیت دے اندر ماشاءاللہ پھلاں دے برسات تھئی کھڑی اے برسین بیجی ہوئی اے نا برسین دے اتے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے پھل تھی آنن تے ماشاء اللہ بڑے سوہنے سوہنے لگدے پئے ہن اور ماحول پبا کھڑا ہئی تے اساں نال بھا باج دے ڈھول باباج سب چلائی آندے کہیں کسولاں کہیں کسی تے آپاں تہاکوں سنویسوں ڈھول اور تساں سنسو ڈھول تساں کرے سو لائک سبسکرائب فالو شیئر اور آپاں تہاکوں چس چوا ڈیونی سنگت راسو نال نال اپنے کھوکھے والے بھرا دے

اینوں وی انجوائے کرو تے مزے کرو خوبصورت دے سڑے ولاگ دے تے باقی ہر سائڈ تے رونکاں اوویں ہی ہیں کیونکہ گندم دی ٹرالی نظری ہے اور میں کہ سڑے ویلیج دا نظارہ نہ ہوے تا میں ہو ہی نہیں سکدا سرائیکی وسیب تے واللہ ویو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو ویلکم بیک سنگت اے دے دے پے وینا ہر سائیڈ دے سنسان ایریا ہے اس سائیڈ دے او صرف اس جگہ دے یو پی ایس چلدا پے تے لائٹ کھڑی ہے تھے ہی تے باقی ساری بیٹری بھی اللہ دا اللہ دا نہ ہے اوکے اے میں ہن فلش آن کر گی دے لائٹ سنگل ساڑے گاؤں دے اندر بڑی تنگ کریں دی پے کوئی علم نہیں ہے کہ کرو کہ نہ کرو لیکن چلو کوئی گال نہیں سانو لائٹ آلے انہوں کے لیمنا دے میں ساڑا کام ہے بھی لاؤ گالے انہوں تے باقی ویلکم بیک خوبصورتی دے نال نال بلاگ تھوڑا آ گیا چاندنی کر گئے واپسی تے باقی امید ہے کہ تکو تھوڑا بلاگ پسند آسی بلاگ پسند ہے تینوں لائک سبسکرائب فالو شیئر کرے سو فیس بک پیج کو بھی ماپتا ونڈے سو اور ساڈے نال بدھے رہ سو سنگت تے باقی دے سو اجازت وال مل سو ایک پیارے جے نویں بلاگ نال اور خوبصورتی دے نال نال اور سرکی گاؤں دی آبادی دے نال نال اوکے okay.